Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou.

Abraham ne gikalo e weche mang'eny. Ing'en gik ma Abraham kod Sara ne gikale ok ne gin gik mayot. Sara nene okaw kaka dhako malur. Neno kende, akia nokende kenja higni adi, higni piero ariyo, piero adek, piero ang'wen kalo pok omako remo. prang'wen, prabich, prauchiel. Muma wacho ni bang'e Sara owacho ni ah, mae to koro anyalo yudo shortcut. Anyalo timo gima iluongo ni shortcut. Owacho ni Ibrahim mondo oyud shortcut kuom Hagar mane en jatich mare. Bang'e to ne giyudo nyathi, lakini Nyasaye to pod nowacho ni An Nyasaye kaka nasingo ni kothi Ibrahim, koth Sara biro bede Nyasaye e Nyasaye marito chik kendo Nyasaye e Nyasaye makelo singruok kod dhano to kendo kaka osingreno otimo mana kaka owacho. Be Nyasaye osesingore ni gimoro? Kata obedo ni higa kalo, kata obedo ni kale ang'o, Bed abeda kod yie, bed abeda kod geno. Ibrahim ok en ng'ama yot. Ibrahim yie mare ok en yie mayot nikech en ng'ano ma yie mare ose shake the whole world. Two thirds of the world population sani giluwo yie ma Ibrahim. Jo-Islam, hey, eh, jo-Yahudi, jo-Kristo gite giriwore mana kuom Ibrahim nikech yie mane, mane en go. Yie mane mane Ibrahim ne nigo? Nende ong'eyo ni gima Nyasaye ochiko, Nyasaye biro timo. Gima Nyasaye owacho, Nyasaye biro timo. Gima Nyasaye osenyisi, kik ibede gi luoro nikech Nyasaye biro timo mana kaka owacho. Mano emomiyo kawuono wadwa puonjre kaka ni nowacho ni is, no, onyi, owacho kamano bang'e to obwok nono Ibrahim obwok nono ka Nyasaye wacho ni Nyathi promise kata nyathi yie kata nyathi singruok mane wasingre kodino, nyathina ema adwaro kawuono. Kawuono adwaro mondo idhi chiwna kaka misango. Muma wacho ni Ibrahim ne kotimo research. Muma wacho ni Ibrahim nene kopenjo diriyo kaka nene owinjo e kaka kinyne nene, ol, o, o, nene oloso gima onego olosi, okawo nyathi, okawo pala, okawo mach, okawo yien, Achiel gachiel gichako wuotho ka girieyo gidhi e got kama nene Nyasaye onyisogi ni kae e got ma adwaro mondo ichiwe nyathini kaka misango. Kane gichopo kuno, ah, ka giwuotho ka giwuotho, Isaka neno ka ah, to nyarombo onge. Isaka penje ni to baba, ang'o marach? wan gi mach nitie wan gi yien nitie wan gi gimra mara kata pala be naneno kiting'o to nyarombo ni kanye mwadhi chiwo kaka misango ibrahim nodwoke ni a nyasaye biro chiwo be iyie ni jehova mwaluwo e nyasaye miluongo jehova jire Nyasaye machiwo, Nyasaye machiwo gigo duto mwadwaro. Muma wacho ni Nyasaye ok bi miyo ok onyal weyo miyowa gigo duto ma chunywa kod ringrewa ochando. Bende iyie ni mano e, e, e, e promise ma in go kose en ena gimara ma miwinjo. Adwaro encourage sani, adwaro mondo ibed gi mijing'o sani kendo Nyasaye mondo ogwedhi ibed ng'ano man kod mijing'o mana kaka Ibrahim nene en ng'at yie kendo nene en ng'at geno. Ne giwuotho ka gichopo kuno, bang'e ka ne gichopo e got kama ne onego bed ni ochiwe misango, e godno ema ne Nyasaye onyise ni asekelo nyarombo kendo kane nosetweyo Isaka ma oseting'o pala kochiegni mondo ochiw wuode kaka misango Chie, sano ema nene Jehova Nyasaye nochiwe nyarombo kaka Jehova Nyasaye biro chiwo e godno e the real God godno e God mane Yesu Kristo ochi, Nyasaye ochiwe kaka misango en ye God Kalvari kamane God God Kalvari mane Nyasaye wachen kae ema abro chiwe e misango yesu kristo e misangowa yesu kristo emoselokre e misangowa mana mi adwa wuoyo kodu kik ibed ng'ano ma kendo bedo kod misengni mopogore opogore e dala e miechwa kik wabed jogo man kod misengni ni wayang'o rombo wadeyo diek wadeyo gwen ma wadeyo gwen ma gwen ma Gwen mwang'eyo ni tiekonwa gik ma onego bed tiekonwa, wabed jogo ma Yesu Kristo kende e misango marwa. En ye ng'at achiel kuomwa, en ema ong'eyo gima dhano kale, en ema ne nochiwre owuon ka owacho ni abiro chiwo ngimana mondo remba oluok ji duto kendo ngimana obed ngima mamiyo ngima ni piny te. Bed motegno. Yesu Kristo en e Isaka ma Nyasaye osechiwo kuomwa. Ka wawinjo wer mar rombo ere, rombo ere, kara Nyasaye biro chiwonwa misango kendo en e nyarombo mosechiwno. Erokamano.